Manaraka! Manaraka hoa! Manahoana ianao dokotera? Manahoana tompoko? Mandrosoa e! Efa ato an-trano anie izay e! Petrapetra ary e! Ka in zany atondrianao madama? Dry, fa nga moa ianao tsy dokotera no. Zay anie matoa tonga aty dia misy marary e! Hay, tena izy aho ka! Tany amin'ny EPP anie no nanao medecine dia izao nivoaka hitanao izao e! Izao nanokatra cabinet izao! Fa inona aloha no marary an'i madama? Tsy aleo atsy ambadika atsy ianao no karakaraiko? Vetivety monja. Avelao izy hijanona eto. Aa ka! Andraso aloha. Ianao no karakaraiko vetivety. Andraso aloha dokotera. Hitanao ny Zazitiny iny marary fa tsy za e! Ty Zazitiny marary fa tsy za. Hay ve za monja e! Fa inona no mahazo azy io? Sao dia mba te hanandranjy marina ary? Mora an! Zany hoa fa. Fa maninona? Mahamenatra re dokotera na ny hiteny azy ary. Fa mahamenatra ahoana e? Ahh. Manditsaka am-pandriana foana hoa izy ity amin'ny alina e. Feno rano be foana ny fandriana anay. Manitsaka ahoana e? Ayii. Pipiham-pandriana re e. Ianao koa dokotera manao izay mahamenatra ka. Ahay ve izany fotsiny e. Ampianarina milomano ny zaza amin'izay tsy milentika amin'ny rano be mangen'i eny an! Ty ka dohanareo. Izay ny asanao androany, ampianaro milomano izy, tonga dia alefaso ery amin'ny ranon'ny tsiopa ery, amin'izay izy tsy milentika. Fa inona ity mitsotsotsotso ohatran'ny tain'ny marary ity e? Tsy tantiko intsony dokotera a! Fa maninona ity e? Tandremo sao alefeo an! Raha afa tsy latsaka tany an-tranonareo tany dia sazomiko kalongany! Fa hono hoa, nga marary kibo zato izy? Ie, zay indrindra dokotera a! Hitako ny misy lalimanga manaraka be daholo. Aiza? Ie, ka mandroso any valana. Izy roa mitambatra mihitsy e! Ay! Izao e! Tsotra fotsiny izany e! Omeko taratasy ianao a! Ka ampiany daholo izay lavaka rehetrarehetra manodidina an'izay azo hivoahan'ny tenanao. Izay. Izay dia vita. Aiza ny kabineanareo? Mandà manga. Mino aho fa raha izao fijeriko anao izao a! Tsy marary ara-batana fa marary ara-tsaina. Sa indrindra le izy dokotera. Efa hitako ao ko. Humm ka inona hono zany aretin-tsainao zany e? Sao dia tokony any anjanamasina aloha ny anao no mandeha? Tsy adala ny ahy dokotera e! Fa zao an aretiko, isaky ny alina ahako a tsy mety mahita tory mihitsiny, nefa za tsy de hoe manana zavatra be ho eritreretina zany na hoe adin-tsaina be zany. Hay ve izany e! Rehefa andeha hatory ianao, manisa arivo. Avy eo ianao tsy maintsy mahita tory. Arivo! Arivo! Arivo! Hum! Misaotra betsaka dokotera. Zay! Mandeha mandeha. Lasa hoa! Voadry! Ye, ka nanahoana? Nahomby tsara? Hehe, nahomby le izy fa saingy hehehehehehe. Saingy ahoana ndray e? Nasainao nanao an'le zavatra nataonao iny aho. An? Nanisako, nanisako, nanisako. Inona hozy ianao nony tonga teo amin'ny fitonjato? Saika resin-tory aho. Inona no nataoko hozy anao? Lasa aloha ny arina. Nanao kafe kely. Nosotroiko ilay kafe mba hanoherako an'ilay torimaso saika avy. Satria mbola tsy tonga tany an'ilay arivona sy henoy ny saiko aho. Ity tena mety fahavoazana mihitsy. Tokony transferena any Anjanamasina ihany ny dossier an'i lah.